Eñ daa yahşı bilgen insanımızğa mikrofonnı berem.
Dört daqqa vaqtım qaldı. Aqşam şerifimiz, Ramazan ayımız cümlemizge mubarek olsun, sayğılı vatandaşlar. Ve, ebet de, men öz minnetdarlığım bildirmek isteyim Muhammed Ali Suleymanovqa, bu İsmail Müftizade adına ilmiy ve maarif inkişafı vaqfı tüzülgeni ve kelecekte olar öz ögüne qoyğan maqsadı Pek meraqlı, elbette, biz epimiz işbirlikte oña qol tutmaq kerekmiz. Men hatırlayım, yigirmi eki yıl evel, doqsan beşinci senesi, Türkiyege ilk qırq beş balalarımıznı ozğarğanda, Aqmescit avalığında, o vaqıt bu bizim yigitimiz daa Qırımğa köçmey edi, amma Türkiyege oqumaq keteyatır edi. Eski tatar cem meydanına yipnen bağlap, hatırlaysıñ? Mına böyle yanar köz degen edi men oğa o vaqıt. Yanar köz. Şimdi de, endi beş balanıñ babası, endi özü bir belli bir insan oldı, amma kene şu yanar köz, şu maksimalizm, rusça aytqanda, İç öyle bir özüni yigitlik nesini saqlap qalğan, ğayeler, ğayeler, ğayeler, o aslı Muhammed-Ali bir ğayelerin çoqrağı deyim. Alla yardımcı olsun, inşalla elimizden kelgen qadar qol tutamız. Mına şimdi men neni qayd etmek isteyim, Nariman oca Abdülvap sözge çıqqanda, men böyle onı diñleyim de, şu Keçmişimizni saifelerini qoyan bugünki künümizniñ saifelerini aynı. Qırım Hanlığı ğayıp olğan soñ biz nabı qaytamız, bir şey irişemiz, kene ğayıp etemiz, şimdi de böyle künler. Dilaver bey sağ oluñız, yardım ettiñiz, amma men neni aytmaq isteyim, biz Qırımğa qaytqanda, demek, eki biñ birinci senege Biz nege biraz, bir nege bir maqsadımızğa irişken edik, milliy mekteplerniñ sayısı on beş olğan edi, eki tilde oqutqan mekteplerniñ sayısı altı edi. Ebet, universitetlerde bölükler bar edi, Tasil nazirliginde idare aça alğan edik, KRİPOda laboratoriya aça alğan edik, gazetalarımız, jurnallar ziyadeleşken edi, demek, mına bu, özümizniñ neşriyatımız bar edi. Em de Tavriya neşriyatı yanında qırımtatar edebiyatı redaktsiyası bar edi. Mına şimdiki, bugünki künge alğanda, yazıq ki, Nariman oca, mına men aytam, sizni yeñizni bugünki künge qoyam, on beş milliy mektepten on dört qaldı, bu on dört mektepten de yarısı statusın deñiştirdiler. Mecbur ettilermi, lâqaytlıq oldımı, Müdirler saqındılarmı? Mına şimdi bizim mekteplerimizniñ bir beş-altı tanesi qırımtatar tilinde oqutqan mektep statusını saqlap qaldı. Qalğanları, mına men bugün laf eteyim olarnen, eki tilde, aslı nesinden alıp taşlağanlar ustavlarından, kelip de olarda müdirlernen öyle bir bazı rehberler öyle bir laf eteler, Müdirler de şaşmalap qaldılar. Ebet-e, bu pek yazıq. Pek yazıq ve qırımtatar milliy mekteplerinde qırımtatar tili saatleri o da biraz eksildi. Endi bugünki mına bu künde rayonlarnen bağlansam, rus mekteplerinde açılğan milliy sınıflarnı tamamıyla qapatmağa qarar alınayatır. Biz. Bazı bir özümizniñ qararlarımızğa irişken edik Ukraina vaqtında, qırımtatar mektepleriniñ sayısını çoqlaştırmaq ve qırımtatar tilinde kontseptsiya qabul etilgen edi. Şimdi bizniñ qolumızda bir şey yoq. Ve yaqında Gossovette qabul etilgen, birinci oquvdan keçken, demek, qırımtatar tilinde ve diger halqlarnıñ tasili degen leyhanı birinci oquvında Aslı bizge tilimizniñ inkişafına ve millet asılımız inkişafına garantiya yoq. Amma ne olsa da sayğılı, sayğılı bu yerde oturğan ürmetli insanlar, biz kelgende elimizde bir şey yoq edi, ev qurulışınen beraber bu qadar iş yaptıq. Bellesem eñ evelâ bir birimizge açıq yüreknen baqıp bu meselede biz birleşmek kerekmiz. Çünki keçmişimizde Gaspralı müftizadeler buña yol açqan ediler. Olarnı ızından ketken edik, kene de ketmek kerekmiz. Sağ oluñız, şimdi oraya ağız açılacaq. Alla qabul etken etsin tutqan orazalarıñıznı. Muhammed Ali, ayrıca teşekkürler. Sağ ol.